Éiert mer da lo gläich erëm bei eisen nächste Video kommen, wollt ech nach enke drun erënneren, Dir kënnt och Är Froen nach ëmmer eraschécken, dat iwwert eis Chatfunktioun. Denkt drun Ären Numm och mat derbäi ze schreiwen an dann huele mer déi hei natierlech mat eran. Jo, e weidere wichtege Punkt ass elo och schonn e puermol ugeschwat ginn, ass natierlech d'Kommunikatioun. Wéi erreechen ech alleguerten d'Biergerinnen a Bierger mat all deene wichtegen Informatiounen? An et waren der eng jett, dat wësse mer. Do ginn et natierlech déi verschidde Kommunikatiounskanäl. An doriwwer hu mer och mat Buergemeeschteren an Buergemeeschteschen geschwat. Komm mir kucken enk e klenge Video eran.
Mir haten eben och wéi gesot en Akafsservice an den Repas sur roues hate mer och erweidert a fir all déi Saachen un d'Leit ze kommunizéieren ass wuel och schonn, mir maachen dat per Internetsite, per Facebook, ass wuel ganz ok, mee awer wëll jo awer och déi Servicer un déi méi eeler Leit geriicht wuel sinn an déi wahrscheinlech net ëmmer alleguerten deen Accès hunn, muss dat awer och ëmmer op Pobeierversioun dann gemaach ginn, wou dann awer ëmmer den Challenge derbäi ass, fir dat da schnell ze kommunizéieren, wat och all déi aner Saachen, wat d'Poubellenservice an de Containerpark, wann eppes weiderhin zougemaach ass ginn oder anescht organiséiert ginn ass, fir dat dann ëmmer erëm un d'Leit ze kommunizéieren. Ech war eigentlech ganz frou, datt een zum Ufank, och ganz kloer an drastesch déi Lockdown-Mesuren vun der Regierung matgedeelt krut. Dat war gutt. Wat méi schwiereg war, dat war déi, fir dat ze deklinéieren op déi eenzel Situatiounen um Terrain. Do muss ee soen, dat war, dat war da e bësse méi schwiereg. Dat Éischt, wat mer gemaach hunn, mir hunn all eis Chefs de service zesummegeruff, direkt an enger, an enger Reunioun, fir ze kucken, Wéi setze mer dat elo ëm? Och déi Circulaire, déi mer krute fir d'Fonction essentielle an esou weider ze definéieren. Elo si mer zum Beispill als Stad Ettelbréck Netzbedreiwer, wat de Stroum ubelaangt. Da muss ee kucken, datt een d'Ekippe esou tässelt, datt een à tout moment, wann eng Ekipp géif ausfalen, ëmmer eng aner Ekipp do ass. An all déi dote Froen hu mer mat de Leit e Nomëtteg laang gekläert, dunn hu se de Weekend dru geschafft an ab Méindes huet ass et gelaf. Also et ass relativ séier dunn an der Ëmsetzung gewiescht an ech mengen, datt wierklech eis Beamte, muss ech einfach soen, héich motivéiert ware fir dat och richteg a gutt ze man an och hir hir Leit ze protegéieren. Wat och spannend war, muss ech soen, dat ass, datt d'Regierung dacks Saachen annoncéiert huet, Dann op der Press, op der Tëlee, de Premier mat der Santésministesch notamment, déi jo eidg de Lead an der Kommunikatioun haten. An dann hunn d'Leit schonn e puer Stonnen drop oder den Dag duerno ugeruff, fir ze froen, wéi ass dat elo bei mir konkret, ob et Commerçante sinn oder ob et Sportsveräiner sinn an esou weider, déi da gesot hu, wéi geet dat? An da hu mir gesot, mir mussen op den Text waarden. Dat ass eigentlech e Kritikpunkt, wann een iwwer Kommunikatioun schwätzt, deen ech awer hei wëll formuléieren, dass d'Texter eréischt no der Ukënnegung do waren. An dann hu mir jo déi Texter emol misste liesen an intern kucke wee setzt heivunner wat a wéi ëm. An dat huet awer munchmol Kappzerbrieches gemaach, um konkret um Terrain. An do ass et wichteg, dass mer déi Leit, déi psychisch schwaach sinn, dass mer déi, déi fäerten, och mat deem wéi mer kommunikéieren, erreechen. Dat heescht, dass se eng gewësse Rou kréien, dass se net ufänken ze fäerten, dass se net ufänken sech Froen ze stellen iwwer hiert eegent Liewen an esou weider an esou fort, well nämlech genau dat ass et wat am Endeffekt deen ee Prozent, schlussendlech sinn dat 6.000 Leit hei zu Lëtzebuerg, dass mer deem engem Prozent eventuell eng Chance ginn, fir nach eng Zukunft, an eng Zukunft ze gesinn. Mir hu probéiert, direkt ze reagéieren, fir d'Informatioun un eis Bierger ze kréien, andeems mer Flyere gemaach hunn, déi mer eeben selwer als Politiker mat ausgedroe hunn, fir de Kontakt mat de Leit ze hunn an eeben och e bëssen d'Leit opmierksam ze maachen, wat elo leeft a wat elo lass ass. An de Schoulen hunn ech dat och gemaach, sinn och selwer an d'Schoule gaang an och mat de Kanner dodriwwer geschwat, well dat awer schonn schwierig war. Mir probéiert esou schnell wéi méiglech och déi Informatioune weider ze ginn un eis Bierger iwwert eisen Internetsite. Facebook hu mer relativ dacks Poste gemaach, Fannen ech e relativ populäre Modus, wou een u vill Leit kënnt zu enger ganz kuerzer Zäit. A mir hunn och eise Service SMS to Citizen benotzt, fir ganz wichteg Informatiounen schnell weiderzeginn. Natierlech huet een och vill Bierger an der Gemeng, déi Keen Internet hunn oder kee Facebook, bon do probéiere mer da sou wéi wéi méiglech iwwert de klassesche Wee Informatioune weider ze ginn, iwwer toute boîten, wou mer dann eben op Pabeier déi wichteg Informatiounen zesummegestallt hunn an all de Leit ausgedeelt hunn, fir datt jiddweree vun eise Bierger zur gegebener Zäit um leschten Informatiounsstand ass.
Jo, punkto Kommunikatioun krut ech dann och elo eng Fro aus eisem Chat erageschriwwe vun der Madame Zuccoli. An zwar schreift si, Wéi hunn d'Gemengen hir Kommunikatioun vis-à-vis vun den Net-Lëtzebuerger dann organiséiert? Ech mengen, ech dinn emol einfach of, Madame Hansen, wéi war dat, wéi war dat bei Iech zu Bettenduerf?
Also mir hunn ëmmer eis Kommunikatioun zweesproocheg gemaach. Mir versichen dat ëmmer op Lëtzebuergesch an op Franséisch ze maachen an hunn eben och iwwer déi verschidde Medien si mer ëmmer gefuer. Facebook ass eben een, eng Plattform, wou ee ganz séier ka reagéieren. Mee et däerf een awer och net vergeessen, et huet een och eng Populatioun, déi awer e bësse méi al ass, wou een awer och, mengen ech, nach ëmmer iwwer déi klassesch Distribution à tous les ménages muss a soll fueren, fir dat een och d'Leit all kann erreechen an dann hu mer och natierlech heiansdo den Telefon einfach an de Grapp geholl fir ze froen, wéi et verschiddene Leit, zemools den eelere Leit, wou ee weess, dat se net vill Famill am Duerf wunnen hunn, wéi et deenen da geet a wéi een deene kann hëllefen. A wéi gesot, mee mir versichen dat meescht awer lëtzebuergesch-franséisch ze maachen an heiansdo dann och nach op portugisesch.
Wéi war dat dann elo aus der Vue vum Ministère? Madame Bofferding, vläicht eng Kéier ka froen, Wie gouf do derfir gesuergt, och d'Net-Lëtzebuerger alleguerten ze erreechen?
Jo, et ass wichteg, esou vill wéi méiglech Leit natierlech ze informéieren. An dofir si mer prinzipiell als ganz Regierung bei de Publikatiounen ëmmer op deene fënnef gängege Sprooche verfuer, fir esou de Gros eebe kënnen doduerch ze erreechen. An natierlech och, wéi elo scho gesot ginn ass, iwwer Social Media, wou ee mierkt, datt dat ganz vill genotzt ginn ass. Ech mengen, déi meescht Gemenge sinn och entretemps mat enger Facebook-Säit aktiv. Dat ass net dat Allerwichtegst. Et ass och gesot ginn, déi eeler Matbiergerinnen a Matbierger duerfe mer och net vergiessen. Mee et mierkt een, datt natierlech Social Media, datt et do relativ séier geet, fir eng Kommunikatioun erauszeginn. Mee wichteg ass eben, déi Kommunikatiounskanäl, déi een hunn, An do waren d'Gemengen och deelweis ganz kreativ, fir eben déi Weeër erauszesichen. Wichteg ass, datt ee eben esou vill wéi méiglech awer probéiert, seng Leit natierlech anzebannen an ze informéieren. Da ass sécherlech nach eng Fro, ech ginn déi vläicht emol erof un den Här Haagen. Wéi, wéi war dat dann zu Dikrech? Wéi, wéi, wéi hutt Dir dat erlieft mat der Kommunikatioun, de Feedback, deen Der, deen Der vun de Leit krut, vun de Lëtzebuerger an och vun den Net-Lëtzebuerger, fir d'Leit wierklech all ze erreechen mat all deenen Informatiounen, déi jo awer ganz schnell changéiert hunn? Also eis war et am wichtegsten, emol fir d'éischt déi Servicer ze definéieren, déi mussen oprechterhal ginn, déi kënnen oder sollen, an déi Servicer, déi en plus nach derbäikomm sinn. Et si jo och Servicer nach ugebuede ginn, déi mer virdrun net haten, wärend der Kris, dat ass schonn ugeklongen, Livraisonen an d'Geschäfter akafen ze goen mat de Leit. D'Informatiounspolitik hu mir esou geholl, datt mer eis op déi Pressekonferenze vun der Regierung baséiert hunn, well d'Leit hunn déi gekuckt, waren och direkt doriwwer informéiert a mir hunn dann nogeluet iwwert eis Kommunikatioun. Dat geet vun enger App iwwer Dikrech bis Panneaux d'information bis Dikrech TV, bon, Facebook, sozial Medien, alles ass do benotzt ginn. A mir hunn awer och déi lokal Associatiounen oder regional Associatiounen ageschalt, déi dann hir Memberen, wann ech elo zum Beispill bei den Drëtten Alter sënn, wou Leit keng, déi keen Internet hätten, déi sinn awer dann iwwert déi, iwwert déi si mer da gefuerdert, dann konnt een déi Leit erreechen. Also ech géif soen, datt mer awer zu Dikrech de Gros vun der Populatioun erreecht hunn, och als Gemeng. Mir hunn dat och ëmmer a verschiddene Sprooche gemaach. fir eebe keen ze vergiessen. Ech denken, dat ass déi selwecht Problematik an all Gemeng an et notzt een do sämtlech Kommunikatiounen aus, och d'Associatiounen, déi do sinn, ob dat kulturell Associatiounen sinn oder Sportsassociatiounen oder am soziale Beräich hutt Dir genotzt, et ass een iwwer dee Comité gefuer, dann huet een déi Leit schonn alleguerten mat an d'Boot kritt an dann d'Memberen, dat geet relativ séier.
Si, den Här Mischo huet och nach eppes dozou. Jo, also ech hätt mer gewënscht, datt mer heiansdo, de Kolleeg Hengel an den och de Kolleeg Schaaf hat et schonn kuerz erwähnt gehat, datt mer vun der Regierung heiansdo méi fréi als Gemengen informéiert gi wieren, ier mer dann, wéi de Claude Haagen elo gesot huet, datt d'Leit et schonn an der Press gewuer gi sinn. Da si mer meeschtens, also zemools als grouss Gemeng, bemol iwwerlaf ginn, well d'Leit dann d'Informatioun kritt hunn an dann direkt natierlech Eben och well et eng speziell Situatioun ass, well awer ganz Leit sech vill Gedanken gemeet hunn an eng gewëssen Angscht haten, dann séier séier eppes wollten an dann natierlech eis Servicer de Kopf labunz geschloen hunn, well dann X Telefone komm sinn, esou vill Leit op d'Gemeng gelaf komm sinn. An dat war natierlech, wéi gesot, wa mer vun ier déi Pressekonferenz komm wier. Wa mer do als Schäfferéit oder als Gemengeréit e bësse méi fréi d'Informatioune kritt hätten, hätte mer zemools als grouss Gemeng, ech kann elo net iwwer déi aner schwätzen, zemools als grouss Gemeng hätte mer do kéinte méi séier reagéieren an et wier vläicht net grad heiansdo esou chaotesch, ass elo vläicht e schlecht Wuert, well et war net chaotesch, mee et war awer heiansdo fir eis Servicer ganz schwéier.
Den Här Hengel wollt och eppes dozou soen. Jo, ech mengen, wat ganz flott war ze gesinn an der Kris, ass, datt déi Informatiounen, déi mir als Gemengen weiderginn hunn, sief dat elo iwwer Facebook, Homepage, Flyer, datt d'Leit déi och ënnereneen weiderginn hunn. Also ech mengen, mir hunn och ëmmer esou e klengen Opruff gemaach, Kuckt, kuckt och emol no Ären Noperen, zemoos wa se eeler a vulnerabel sinn. An dat huet wierklech gutt fonctionnéiert. Dat war wierklech schéin ze gesinn, datt do deen Zesummenhalt an der Gesellschaft gutt geklappt huet. Ech hunn also als Beispill engem eeleren Awunner ugeruff, deen huet gelaacht, huet gesot, du bass schonn deen Drëtten, wou haut urifft. Also et huet wierklech fonctionnéiert. Also dat war wierklech schéin ze gesinn.
Jo, wéi gesot, et kënne jo och wierklech positiv, positiv Momenter do eraushuelen. Wéi, wéi gesitt Dir dat, Madame Ministesch?
Jo, dat ass jo elo ee Punkt, deen e puermol ugeschwat ginn ass, d'Zäit. Zäit an Kommunikatioun, mengen ech, sinn ee vun de groussen Defien am Krisenmanagement. An et war fir kee ganz evident, just fir awer eng Kéier e bëssen de Kader ze setzen. Mir sinn als Regierung zesummekomm, mir hunn eng Décisioun geholl, effektiv. Dono war Pressekonferenz, Währenddeem sëtze mer dann am Intérieur circulaire ze preparéieren, well mir och nach net ëmmer wossten, wéi eng Décisioun elo geholl gëtt. Mir hu jo och als Regierungsrot ganz oft getagt. Et war jo och eng aner Aarbecht, déi sech eis do gestallt huet. Hu mer d'Circulaire geschriwwen. Währenddeem hu mer dann och drop gewaart, dass den Text publizéiert gëtt. An dat brauch nun eemol seng Zäit. Ech verstinn awer, dass dat net evident ass an dass dat och net ëmmer einfach ass, wann een da Verschiddenes iwwert d'Press gewuer gëtt an vläicht net direkt kritt. Mee dofir war et eis och wichteg vun Ufank un ebe mam Syvicol zesummen ze schaffen. Dofir hate mer och do en enke Kontakt an och do probéiert, wa mer wossten, datt verschidden Diskussioune géifen ustoen oder wa mer géifen eng Decisioun an déi eng oder aner Richtung huelen, war et mär wichteg eben och schonn de Syvicol am Virfeld ze informéieren an ze soen, hei dat doe steet bei eis haut um Programm, mär wäerten elo doriwwer eng Decisioun ze huelen, fir eben och do kënne virun ze kommen. D'Circulaire ass jo virdrun ugeschwat ginn. Dat ass jo eist klassesch Informatiounsmoyen aus dem Intérieur. Ech menge mir waren iwwer 85 Stéck an de leschte Woche, Méint komm, wat extrem vill ass. Ech weess, datt déi och ëmmer ganz technesch sinn an datt dat net ëmmer esou evident ass. Mee gutt, et ass awer wichteg fir och hei séier d'Gemengen ebe kënnen ze informéieren a mir wossten och, dass dat net giff duer goen an dofir hu mir eben och vun Ufank un, sief dat mam Syvicol, déi eben och Froe gesammelt hu vun de Gemengen, déi eis se eraginn hunn, mee esou hu mer awer och eng Hotline en place gesat, wou mer gesot hunn, natierlech hunn d'Gemenge Froen dozou, et ass vläicht och eppes wat net direkt kloer ass oder et si vläicht nach zousätzlech Froen, déi sech stellen. An dofir hunn déi Hotline en place gesat, déi och weekends fonctionnéiert huet, och owes fonctionnéiert huet, praktesch 24 Stonnen, fir eeben och kënnen direkt hei ze reagéieren, wann deen een oder aneren eng Fro huet. An do sinn der och, déi de Weekend ugeruff hu sonndes, sinn der och, déi owes um 11 nach ugeruff huet. Mee dat ass awer normal. Nach eng Kéier, Mir sinn an engem Etat de crise, an engem Krisenzeenario, an do muss et heiansdo séier goen. An zemools, wa sech do Problemer stellen oder elo een net weess, Wéi soll ech dat elo maachen? Oder einfach nach eng Kéier wëll sech ofsécheren. Dofir ass jo och den Intérieur do, fir eben dann de Gemenge kënnen ze hëllefen. A wéi gesot, mir hunn eben dat alles en place gesat, esou wäit et eben méiglech ass, fir de Gemengen hei geziilt ze hëllefen. Mee eng Kris ass per Definitioun schonn en Ausnamezoustand an dat erfuerdert natierlech och do seng Erausfuerderunge mat. Här Kommunikatioun war definitiv en Challenge, mengen ech, fir jiddereen. Här Biancalana, hei zu Diddeleng, wat war fir Iech déi gréissten Erausfuerderung, soen ech, punkto Kommunikatioun? Ech wollt einfach soen, dass, wat fir eis och hei zu Diddeleng kloer war, dass Wann een an engem Etat de crise ass, dann huet een de Lead um Niveau vun der Informatioun. Et war effektiv d'Regierung, well déi den Etat de crise geréiert huet. Ech hätt mer schlecht kéint virstellen, dass mer do eng Préminence hätten um Niveau vun der Informatioun. Mee den Challenge kënnt jo natierlech dann d'Ëmsetzung vun effektiv vun den Informatioun, déi mer kréien. An do hu mer eis esou opgestallt hei zu Diddeleng, engersäits an der Kommunikatioun ginn ëmmer zwee Voleten, gëtt déi intern Kommunikatioun An et gëtt déi extern Kommunikatioun. Déi intern Kommunikatioun, déi hu mer gestéiert iwwer eng lokal Cellule de crise, wou eis Mataarbechter dobäi waren, wou mer effektiv deklinéiert hunn, do ass e Règlement grand-ducal, do kënn eng Circulaire, do ass eng Interpretatioun vum Règlement grand-ducal, wéi kënne mer dat intern ëmsetzen, respektiv dat och ausweiten op all eis Mataarbechter, 650 Mataarbechter, well och déi Multiplicateure si vun den Informatiounen, déi mer do kréien, an och am Kader vun der Ëmsetzung. An deen anere Volet war dann déi extern Kommunikatioun vis-à-vis vun den Bierger. Wéi bréngen mer alleguerten eisen Bierger effektiv, egal wéi se hei zu Diddeleng liewen, effektiv déi Informatiounen erëm? An ech wollt hei nach och soen, dass grad eeben, wann een en général seng Kommunikatioun, sief et intern oder extern, strukturéiert, war den Etat de crise an do äntweren ech op Är Fro, eng Chance, fir an immens kuerzer Zäit seng Kommunikatioun nach besser ze strukturéieren, dat heescht, fir nach do méi reaktiv ze sinn, souwuel um internen Deel wéi och um externen Deel. An ech mengen, dat war och dann den Challenge, dass een innerhalb fäerdeg bréngt, innerhalb vu kuerzer Zäit eng Mobilisatioun ze maachen, souwuel intern, fir och extern, fir effektiv déi Décisiounen, déi um nationale Plang geholl goufen, ze deklinéieren um lokale Plang. An ech muss do soen, dass och op deem dote Volet eng formidabel, an ech mengen, dat hunn och d'Kollegen hei gesot, eng formidabel Mobilisatioun war vun eise Mataarbechterinnen a Mataarbechter, well ouni déi hätt mer dat heiten zu Diddeleng net fäerdegbruecht. Dat ass sécher. An ech mengen, dat trëfft op quasi all Gemeng zou. Ech ginn d'Wuert nach eng Kéier un den Här Eicher. Jo, ech wollt mech deene Wierder emol uschléissen an och e grouse Merci soen un eis Mataarbechter, well ouni déi hätt mer déi Kris hei net gepackt. An déi hunn dat wierklech virbildlech gemaach. Ech krut dat och iwwerall vun all Gemeng ze héieren an ech mengen, e Merci hunn se alleguer verdéngt. Zur Kommunikatioun vläicht ee Wuert. Mir si lo an enger Phas, mengen ech, wou d'Kommunikatioun nach bal méi wichteg ass wéi de Knäppchen einfach erofzedrécken an an d'Lut auszemaachen. Mir si lo an enger extrem kriddeleger Phas, wou et wierklech drop ukënnt, wéi de Wording ass, wéi een et eriwwerbréngt a wéi d'Leit och sollen d'Situatioun richteg aschätzen, well dat, wat a leschter Zäit elo kommen ass, beweist, dat mer extrem mussen oppassen, datt et net ze vill optimistesch Messagë gëtt, well ech hunn dat jo och bei de Kolleegen elo hei héieren, wéi wann d'Kris iwwerstanen ass. Ech wëll dofir warnen. Mir si sécherlech net op der Halbzeit a warscheinlech nach viru ganz ville Problemer, wou mer zesumme musse schaffen, an do spillt d'Kommunikatioun eng extrem grouss Roll.
Dat ass sécher. Wéi gouf et da gemaach? Ech stellen d'Fro vläicht op Dippech bei d'Madame Bay, fir wierklech déi spezifesch Populatiounen ze erreechen och, ech menge verschidden Altersgruppen, verschidde Sproochen. Wéi hutt Dir dat lokal geléist? Majo, ech wëll elo net soen, elo gëtt hei kleng oder grouss Gemengen. Also mir hunn awer scho, mir schwätzen hei, Dippech huet awer mëttlerweil 4.300 Awunner. Ech wëll elo net soen, datt ech se alleguer kennen, mee ech kennen der awer vill. Mee ech soen ëmmer, et ass och Mond zu Mond, also et ass Bouche à bouche. Scho wéi den Här gesot huet, deen ee kritt dat mat an dee gëtt dat da weider. Mee dat geet net duer. Mär haten och natierlech eis Social Medien, déi hu mer och ausgefuerscht. Mir haten och en Tout à boîte, mee mir haten awer och, wéi gesot, d'Gespréicher, d'Telefonen, wou d'Leit u sech konnten uruffen, sief dat welscher Nationalitéit. Mir haten ëmmer en oppent Ouer an et ass einfach, an dat ass warscheinlech nach e bëssen e Plus vun deene méi grousse Gemengen, d'Leit wëssen awer och, wou se solle sech mellen fir iergend eng Informatioun ze kréien an dat ass einfach immens wichteg. Ech menge mär hunn mär hu Jugendhaiser, mär hunn Crèchen, mär hunn hei an dat war och ee Wee vun der Gemeng wou mer direkt ugeschloss hunn, wou mer gesot hunn, et ass déi Informatiounen déi mussen och weider goen an déi mussen och richteg weider goen an dofir hate mer dann och ëmmer Reunioune mat deenen, datt mer déi mat ageschloss hunn an déi dann och déi Kommunikatioun fir eis u sech da matgemaach ginn huet. Mee ech soen, d'Kommunikatioun ass ee vun deene wichtegste Punkten. Ech soen, okay, d'Circulairë si vläicht spéit komm, d'Leit hunn owes, d'Ministère ass op d'Tëlee gaangen, dat war ëmmer meeschtens um fënnef Auer, deen aneren Dag war dann d'Circulaire do. Mee d'Leit ginn, d'Leit kréie jo net de Circulaire an U sech stung jo awer ëmmer an de Circulairen dat, wat gesot ginn ass. Duerfir hunn ech elo net grad, dem Här Mischo ginn ech do net elo grad Recht, datt ech soen, datt do déi Déng. Mee dat ass jo och déi Rou, déi Der misste behalen. Ech mengen, d'Circulaire sinn nokomm. Et ass dat gesot ginn um Fernseh, wou d'Leit sech do gehalen hunn, datt mär komplett, datt mär ugeruff kritt hunn, hei, wéi ass et oder esou. Mee ech muss och soen, wat mech méi, do war ee Moment, do huet eng Gemeng déi aner Déi wollten u sech ëmmer besser sinn. Dat ass dann ugaangen, wéi dat mat de Masken ugaangen ass. Déi eng hu Masken ausgedeelt, déi aner haten nach keng. An do, dat hunn ech immens geféiert. An dat ass och net gutt bei de Bierger ukomm. Dofir soen ech, dat war och e Geféierch. An dat war Gott sei Dank, do konnt duerch d'Zivil konnt dat e bësse gebremst ginn. Do ass dat awer och e bëssen duerch den Déngen. An dofir soen ech, dat hunn ech elo e bësse méi geféierlech fonnt wéi elo, dass den Zirkulaire en Dag méi spéit komm ass, well et stung ëmmer dat dran, wat gesot gi war. Dat muss een zwar soen.
Ginn et da vläicht Proposen, ech froen elo mol einfach esou an de Raum, wéi een nach kéint déi Kommunikatioun tëscht der Regierung an de Gemengen am Kader vu Krisen vläicht nach verbesseren? Ah, hei ginn Hänn an d'Lut. Ech ginn mol als éischt d'Wuert op Dikrech bei den Här Haagen. Jo, Madamm Brassel. Jo, ech hunn awer keng Propose. Ech wollt am Fong nach eng Kéier op d'Kommunikatioun zeréckgoen. Dat heescht, mir hunn och e bësse esou funktionéiert, wéi den Här Biancalana gesot huet, dat heescht intern. D'Servicer, wéi stelle mär eis als Gemeng op? Mat gedeeltenen Servicer, gell? Mat hal-, mat der Halschent nëmme vun de Leit. Natierlech déi Servicer, déi mentionnéiert gi sinn, déi musse funktionéieren. Do muss een och nach soen, mam Télétravail wollt ech just soen, do waren Servicer, déi kënnen dat ganz einfach maachen an anerer, déi waren all Dag do, déi waren all Dag op der Gemeng, well, well een et net konnt iwwert. Biergeramt oder, oder Régie, Service technique, do waren Leit all Dag do. Just dat ass dat eent. Wat d'Kommunikatioun ubelaangt, dat heescht déi intern ënnert, ënnert den Servicer an dann déi baussen iwwert den Internetsite plus Facebook dann och. An. Wat ganz wichteg war, ech wëll zwee Servicer do am Fong elo an deem Ganzen, dat ass de Service Media bei eis, deen eng immens Aarbecht geleescht huet. Déi waren all, all Moment uspriechbar. Déi hunn all Moment, egal eeben owes hues de ugeruff an déi hunn dann de Site geännert oder de Facebook, de Post ginn. An dat anert awer eisen Service Senior, déi eben souwuel fir déi eeler Leit telefonesch ugeruff hunn, gekuckt hunn mat der, ob, ob, ob iwwerhaapt, fir d'éischt hate mer 65 plus, dono 85 plus, also dat si lo déi zwee Servicer, déi ech an der Kommunikatioun gäre wëll eraushiewen, well mär och nach esou vill Benevolle haten, déi bei d'Leit wierklech schelle gaange sinn an dann, dat war esou léif, an da soten déi eeler Herrschaften zu de Zu den, do waren dann och jonk Meedecher oder Jongen, Kommt eran, kommt eran, kommt drénkt e Kaffi an esou. An si soten ëmmer nëmmen, Nee, nee, mir däerfen net, mir wollte just kucken, ob et Iech gutt geet an esou. An do, mir hu vill driwwer gelaacht, well am Fong hat een d'Impressioun, esou déi eeler Generatioun, déi huet et am Fong zu engem Deel Locker ass elo net dat richtegt Wuert, awer déi war manner opgereegt wéi méi jonk Generatiounen. A mär hunn aus deem ganze Senior Plus do fir Kommunikatioun, déi hate ganz vill Telefonsurriff an esou, an do do si mär elo weidergefuer. Dat heescht, mir probéiere mat deene Leit, déi wëllen, a Kontakt ze bleiwen, fir e Suivi ze maachen a vläicht op weider esou Pilotprojet och mat deenen eelere Leit, fir ze kucken, datt se Dat ass elo kee schéint Wuert, ech weess awer net, wéi ech et aneschters op Lëtzebuergesch soll soen, sou géint d'Vereinsamung, datt een e Suivi huet, datt een d'Leit net eleng léisst. Ech mengen, dat ass och esou ganz wichtege Message. Do ginn et natierlech aner Gruppen och, op déi ee muss oppassen. Mee bon, mir hunn elo wierklech, dat wollt ech just nach zur Kommunikatioun soen. Merci.
Merci. Här Haagen.
Also ech, esou wéi mir et emfonnt hunn um Niveau vum Schäfferot, war dat hei eng Kommunikatioun, déi net eng normal Kommunikatioun war. Ech denken, datt de Bierger dobausse verstan huet vun Ufank un, datt mer an engem État de crise waren An datt et, wéi soen ech ëmmer, de Chrëschtbeemche brennt. Esou, d'Kommunikatioun geet da raus, déi ass en Fonctioun vun de Servicer geholl ginn. Mee ech muss awer soen, an dat ass scho elo e puer Plazen hei, verschidde Leit hunn dat scho gesot, datt éischtens alleguerten déi Fonctionnairen an déi Salariéen, déi an de Gemeng waren oder op de Ministèrë waren, alleguerten, do huet jiddwereen iwwer 100 Prozent ginn. An dat schweesst scho och zesummen. Ech muss awer och soen, datt de Bierger dobaussen, dat ass op jidde Fall esou, wéi ech et empfonnt hunn, déi selwecht Reaktioun hat, et huet een deem aner gehollef, et huet keen deen aner am Ree stoe gelooss an d'Kommunikatioun ass och weider gaang. Do hunn ech zum Beispill och de WhatsApp-Grupp vun de Buergermeeschteren, wou bis op zwou, dräi, wéi soll ech, Ausrutscher soen, ni Parteipolitik gemeet ginn ass. Dat heescht, do si jo vu alle Parteie Leit derbäi gewiescht an do ass wierklech konstruktiv och geschafft ginn a konstruktiv och geschwat ginn, wat een eventuell kéint maachen. Dir hutt elo no Propose gefrot. fir eventuell vu grousse Gemengen e Beamte mat eventuell an de Ministère ze huelen, well ee wou, also eng Situatioun, wou mär wierklech als grouss Gemeng gelidden hunn, dat war, dat huet zwar elo näischt mam Intérieur ze dinn, mä dat war an der Educatioun, well do awer wierklech heiansdo vun Dag zu Dag Consignen erausgaange sinn, och iwwer d'Press, wou eis Servicer dunn ëmmer dorop hu misste reagéieren an dann erëm vu vir ugefaangen hu mat organiséieren an dat war natierlech richteg, richteg schwéier fir dat alles ënnert een Hutt ze kréien an dat huet net onbedéngt derzou bäigedroen, dass et, dass et méi einfach gelaf ass.